Birlenje Türkmen dostlarym Türkmen doganlarym Türkmen gardaşlarym arkadaşlarym Sizler bir pikir ediňler şu günki gün Afganistanda Türkmen halkybuzdan köp yzda galdyk şurakamam yzda galmak bizlere ýagşydardyr bizler bul sanjukylaryň nasly bolsak Oguzhan öwlady bolsak, şonuň naslyndan bolsak, bizlerde bir taryh barka, kança ýüz ýyllyk taryhlarymyz bar. Bizler köşe gelin türkmen doganlarym, ozalky jümle musurman doganlarybz, bir-birlerimize her kança hemkarlik edip durmak gerek, dogan bolup, hemme musurmanlar. Soňky bu türkmen halkymyza kança ikilikler etdiler, hyýanatlar etdiler, mana görnüp dur, aç-açana. Güni el bilen tutmak bolmaz. Aýyk aýna ýaly belli bolup dur. Howunky gün türkmen halkybuzdan, türkmen halkybyzyň lebaslaryny giýip, türkmen donlaryny giýip, türkmen külalaryny giýip, türkmen telpeklerini giýip, türkmeni gepläp, türkmenleriň men dogany diýip, türkmen kowuma hak berjek diýip, her ýekisem bularyň Wada berdi. Kaýsy wadasynda durdy? Hiç kaýsam wadasynda durmady. Doganlarym hiç wagt gorkmaň, gorkaga ne nuks ne peýda diýipdir. Lekin gorkmaň. Bul Alla Tagalanyň beren jany haçanki Alla Tagala bul aý günüň şo günki dolsa şo gün ölmek. Olam Alla Tagala tarapdan emir bosa. Şunçalyk köşediňler şu günki gün Afganistanda. Türkmenlerden namaýynda hiçim gitmedi, şoňa pikir ediňler. Hemmesi türkmen halkybyň üstüne hyýanat etdi. Hemme kowumdan bar, bir türkmen milletibizden ýok. Şony näme hyýanat etdiler şuňa? Näme üçin imsin ýatysyňyz o türkmeniň iýesi men diýip ýörenler. O türkmeniň ýaşululary.

Olam Allatagala tarapdan emir bolsa ynsan ölmeli. Allatagaladan emir bolmasa şu günki nan nesibäň bu dünýadan aýrylyp o dünýä gitmeli bolsaň şo gün ölüm bar. Hiç gorkmaňlar doganlar. Pikir ediňlerkä sizler her ýekileňiz türkmende bir taryh barda. Ana şol adamlar ki nera gitde türkmene men hakyny berjek türkmene men iyeli geçjek diyota türkmen meniň doganym diyota türkmeni gepleyotylar şol adamlar şu gün nirde türkmeniň öňüne dişen türkmeniň iyesi men türkmeniň hakyny alyp berjek diyenler her reis jemburyň yanida bata şol türkmenler nirde uhlap yati oyanyňlar bir birleňize dogan diyiňler aga diyiňler ini diyiňler Bir edermen ýaşullardan, jowanlardan baş dikläp, bizler yzynda durmaly. Her ýerde bolsaňyz sizler türkmen milletime, türkmen doganlaryma haýyşana, biradarana haýyş etýärin ki, her ýekileňize sedalaňyzy çykaryňlar, birleşip, hemmeleriňiz muzaýra etmeli bolsa muzaýra edeliň, her oýun oýnamaly bolsa oýnamaly, bu lurda jan bermeli, Türkmenlik üçin bu şirin janymy ozalyn neper ilan etýorim çykarjak janym berjek Türkmenlik üçin ölsem hiç ýüregimde arman ýok Hakymdan dypa edip ölmek Milletiňden dypa etmek Ol her kime miýesserem bolmaýa ölmegem Milletiň üçin ses çykaryp Milletiňiň hakyn dileme.

Şu günki gün görüň türkmeniň törtden bir çen nüpusy ýok neperler namaýynda bolup gidip oty. Türkmeni näme üçin gitmede? Illetini biliňler munuň. Oýanyňlar. Her jaýda bolsaňyzlar birleşip seda edip ses çykaryp birleşip dogan bolup hereket etmäňizi her ýekileňizden haýyş etýorim. Biran gaty geplän bolsam.

Berdiler şehit, her barada şehit berdiler. Müjahit bolubam şehit berdiler, döwletdenem şehit berdiler, her barada türkmen halkymyzam merdimden zyýat berendir, şehidi kem beren däldir. Şu gün türkmende näşe bir baş ýok. Şonuň üçin bir baş dikläliň, her ekilerüiz bir-bire aga diýip, ini diýip bileleşip hereket edeliň. Sag boluňlar, Assalamu Aleýkum doganlar.